X'kien l-iskop li l-Papa Franġisku ppubblika d-dokument Evangelii Gaudium? Il-Papa Franġisku ppubblika dan id-dokument prattikament tmien xhur wara l-għażla tiegħu bħala Papa. Huwa dokument insejħulu programmatiku. Il-Papa qed joffri programm pastorali, kemm mal-missjoni tiegħu bħala Papa, imma anki programm pastorali li jista' jiġi adattat mill-insara madwar id-dinja. Il-Papa iħares lejn il-Knisja u l-poplu t'Alla fid-dinja u jgħid imma il-kelma ta' Alla, l-aħbar it-tajba, Qiegħda tixxandar kif suppost? Qiegħda tasal? Jew aħjar, l-Insara kif qegħdin iwasslu din l-aħbar? U tajjeb li nifhmu l-ewwel nett is-sinifikat tal-isem ta' dan id-dokument, Evangelii Gaudium il-ferħ tal-Evanġelju. U tajjeb ukoll li nisimgħu l-ewwel kliem li l-Papa juża biex jiftaħ dan id-dokument. Il-ferħ tal-Vanġelu jimla l-qalb u l-ħajja kollha ta' dawk li jiltaqgħu ma' Ġesù. Dawk li jħallu lilu isalvom Jinħelsu mid-dnub, min-niket, mill-vojt ġewwieni, mill-iżolament. Ma' Ġesù Kristu dejjem jitwieled u jerġa' jitwieled mill-ġdid il-ferħ. Nixtieq li din l-eżortazzjoni tkun stedina lill-fidili Nsara biex imiddu pass ġdid ta' evanġelizzazzjoni mmarkat minn dan il-ferħ u turi toroq għall-mixja tal-Knisja fis-snin li ġejjin. Tajjeb niftakru li dan id-dokument din l-eżortazzjoni mal-Papa qiegħed iħeġġiġna, għalhekk qiegħed jeżortana Huwa dokument jissejjaħ post sinodali. Kien sar sinodu tal-isfijiet fi żmien il-Papa fl-aħħar xhur tal-Papa Benedittu Sittax f'Ottubru tas-sena 2012 u li t-tema tiegħu kienet l-evanġelizzazzjoni ġdida għat-trażmissjoni tal-fidi nisranija u għalhekk il-Papa Franġisku qiegħed mhux biss jagħtina l-programm pastorali li jixtieq li aħna nimxu bih u permezz tiegħu, imma wkoll qiegħed jiġbor ukoll xi konklużjonijiet li ħarġu mill-isfijiet li kienu miġbura għal dak is-Sinodu tal-Isfijiet. Il-Papa f'dan id-dokument jisħaq ħafna li il-kelma t'Alla l-aħbar it-tajba tqanqal fina ferħ. Imma dan il-ferħ qiegħed jidher fina l-insara? Il-Papa fost l-oħrajn jgħid li hemm Insara li qishom jgħixu randan mingħajr Għid. Jew inkella ssib min qiegħed iwassal l-aħbar it-tajba, min qed jevanġelizza, imma dan m'għandux ikollu wiċċ ta' funeral, jgħid il-Papa. U hekk il-Papa ta' ħares lejn ir-realtà ta' madwarna u qed allura jitkellem dwar il-ħtieġa li, pereżempju, ikun hemm riforma tal-Knisja fil-ħidma missjunarja tagħha. Jitkellem dwar it-tentazzjonijiet tal-operaturi pastorali fi dawk li jagħtu s-sem tagħhom fil-Knisja. X'difetti jistgħu jkollhom li allura ifixklu x-xandir tal-aħbar it-tajba? Jitkellem dwar il-Knisja l-poplu talla sħiħ li evanġelizza. Għandu sezzjoni sabiħa dwar l-omelija u kif għandna nħejju ruħna liha. Jitkellem dwar l-inklużjoni soċjali tal-foqra, il-paċi u djalogu soċjali u jitkellem ukoll dwar il-motivazzjonijiet spiritwali għall-impenn missjunarju. Dan huwa dokument sabiħ ħafna u li ta' min għalkemm għaddew numru ta' snin minn fuqu, nerġgħu niskopruh, napprezzawh u ngħixuh.